Diffiċli wieħed jimmaġina kif belt ewlenija fl-Ewropa tista' tkun maqfula bħallikieku kienet tinsab ġo gaġġa. Imma f'Berlin hekk ġara mhux wisq ilu. Din hija l-istorja tal-ħajt ta' Berlin u t-tbatija kbira li kkawża.

Il-ħajt ta' Berlin kien twil 96 mil, b'ħajt doppju, u msewwes minn mijiet ta' watch towers, li l-iskop tiegħu kien sabiex jagħlaq il-poplu ta' Berlin tal-Lvant ġo gaġġa. Gaġġa komunista li ma kinitx faċli sabiex wieħed jaħrab minnha. Ħafna ppruvaw, ftit irnexxielhom u bosta mietu. L-iskop ta' dan id-dokumentarju huwa proprju tifkira ta' dawn in-nies li sfaw vittmi meta ppruvaw jaħarbu minn din il-kaġġa terribbli. Proprju din is-sena, il-Ħajt ta' Berlin jagħlaq 20 sena mill-waqgħa tiegħu. Imma llum, irridu niftakru li għal kważi 30 sena sħaħ nies innoċenti, għax sempliċiment riedu ġejjieni aħjar, għax sempliċiment riedu futur b'tama, batew il-konsegwenzi meta ppruvaw jaħarbu mill-gaġġa tal-komunisti li kienu vittmi tagħha bla tort. u riedu jaqsmu l-ħajt ta' Berlin għal ħajja aħjar li kienet qed tistenniehom. Din hija tifkira solenni li qed nagħtu lil dawn il-vittmi. Vittmi tal-ħajt terribbli li kien jeżisti f'Berlin bejn l-1961 sal-1989. Il-Ħajt ta' Berlin jibqa' magħruf għas-simbolu tal-qasma bejn il-Lvant u l-Punent. Il-qasma bejn il-Ġermanja tal-Punent mill-Ġermanja tal-Lvant. Il-qasma bejn il-pajjiżi demokratiċi jew kapitalisti u l-pajjiżi komunisti. Din il-qasma kienet il-qofol fil-Gwerra l-Bierda li kienet teżisti wara t-Tieni Gwerra Dinjija. bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Sovjetika fis-seklu 20. Għal ħafna nies, il-Ħajt ta' Berlin kien is-simbolu tal-purtiera tal-ħadid li kienet taqsam dawn iż-żewġ fruntieri kbar, jew superpotenzi kbar, li kważi ġabu d-dinja f'xifer ta' gwerra nukleari. Jekk nagħtu titwila lura u mmorru ftit lura fl-istorja, eżattament wara t-Tieni Gwerra Dinjija, naraw kif il-qawwiet il-kbar li rebħu din il-gwerra kienu deċidew li jaqsmu l-Ġermanja Nażista telliefa bejniethom sabiex idgħajfuha u jikkontrollawha aħjar, ħalli b'hekk tmut il-possibilità li tinqala' gwerra oħra. Għalhekk naraw li l-Ġermanja nqasmet bejn l-Istati Uniti, l-Ingilterra, il-Franza u l-Unjoni Sovjetika. Anke Berlin, bħala l-belt kapitali tal-Ġermanja, kienet maqsuma bejn dawn l-erba' qawwiet kbar, għalkemm il-pożizzjoni ġeografika tagħha kienet tinsab fil-qalba tan-naħa Sovjetika. Wara ftit ta' żmien, beda jinħoloq nuqqas ta' qbil serju bejn qawwiet Franċiżi, Ingliżi u Amerikani kontra dawk Sovjetiċi. Dan wassal sabiex il-Franċiżi, l-Ingliżi u l-Amerikani finalment ingħaqdu flimkien bl-iskop li jgħinu ekonomikament il-Ġermanja tal-Punent li kienet taħt it-tmexxija tagħhom. kif ukoll il-parti ta' Berlin li kienu jikkontrollaw. Min-naħa l-oħra iżda, l-Unjoni Sovjetika ma riditx tissieħeb f'dan il-proġett. Anzi, daħlet fis-seħħ sistema komunista kemm fil-Ġermanja tal-Lvant kif ukoll fil-parti ta' Berlin li kienu jikkontrollaw. Dan wassal għall-qasma totali ġewwa Berlin. fil-qalba tal-Ewropa. Għalhekk, fi ftit snin, minn sempliċi nuqqas ta' qbil is-sitwazzjoni nbidlet f'taqtigħa bejn żewġ fronti kbar li kienu kompletament kuntrarji għal xulxin f'kollox. Imma x'wasslet din il-qasma fil-ħajja ta' kuljum? Kif affettwat in-nies li kienu jgħixu ġewwa Berlin? Hekk kif il-qasma kienet ċara, ħafna min-nies li kienu jgħixu fin-naħa Komunista bdew imorru lejn in-naħa l-oħra. Fi kliem ieħor, sal-1961, ma' tliet miljun u nofs persuna għażlu li jmorru lejn il-Punent. Hawnhekk qed ngħidu li għoxrin fil-mija tan-nies telqu minn djarhom għax riedu futur aħjar taħt id-demokrazija tal-Punent. Ħafna minn dawn l-emigranti kienu żgħażagħ u intellettwali, jiġifieri dawk in-nies li riedu verament jisfruttaw il-potenzjal tagħhom. Din il-mewġa tal-emigranti kontinwa bdiet iddejjaq ħafna lis-Sovjetiċi tal-Lvant, sabiex sa fl-aħħar, biex jippruvaw iwaqqfuha għal kollox, bdew jibnu fl-1961 il-ħajt terribbli ta' Berlin. Din il-mossa fissret mhux biss waqfien ta' dawn l-emigrazzjonijiet, imma fissret ukoll li ħafna familji sfaw mifrudin għal snin sħaħ. Fissret ukoll li ħafna oħrajn tilfu l-impjieg tagħhom. Iżda l-iskop aħħari tal-ħajt kien sabiex joqtol kull tama li persuna kellha sabiex tikseb l-iktar ħaġa prezzjuża li għandha. il-libertà. Tista' tgħid li sabiex wieħed jaqsam mill-Lvant għall-Punent għal persuna Ġermaniża kienet kważi xi ħaġa impossibbli f'dawn iċ-ċirkustanzi. Imma bosta nies xorta waħda pruvaw jaħarbu u jaqsmu l-ħajt, jew bil-moħbi jew b'kull mezz possibbli, għalkemm il-perikli li dan ġab miegħu kienu kbar. Huwa kkalkulat li kien hemm mal-5,000 ħarba li rnexxew tul dawn it-30 sena kemm il-ħajt dam jeżisti. Iżda ma' dawn, kien hemm eluf oħra li ma rnexxewx u kien hemm uħud li ħallew ħajjithom. Ma nafux iċ-ċifra eżatta tan-nies li ħallew ħajjithom huma u jaqsmu l-ħajt.

Bosta nies kien irnexxielhom jaħarbu billi jaqbżu jew jaqtgħu parti mill-firdiferru tal-ingieges. Iżda appena kif il-ħajt ta' Berlin kien komplut, l-iktar mezz li bih in-nies irnexxielhom jaqsmu min-naħa l-oħra kien permezz tat-tħaffir ta' mini taħt l-art. Tħaffir li ħafna drabi ħa snin sakemm ikun komplut, u ħafna drabi kien falliment aktar milli suċċess. Iżda kien hemm suċċessi wkoll. Kien hemm oħrajn li saħansitra ħarbu billi mxew għal bkatusi kbar li kien jgħaddi d-dranaġġ minnhom u li kienu jwasslu mil-Lvant għall-Punent. Ħafna minn dawn l-attentati kienu tabilħaqq falliment. U l-aktar fattur kiefer kien li jekk xi ħadd kien jisfa midrub waqt xi ħarba, kien jitħalla fejn ikun, għax ħadd ma kien jissogra jmur jgħinu minħabba li l-għassiesa tal-fruntiera kienu nies bla ħniena u kienu jisparaw fuqhom żgur, kif fil-fatt spiss għamlu. Il-midrubin kienu wkoll jitħallew fil-post sakemm jiżvinaw ruħhom u jmutu. Din kienet azzjoni mistmerra u krudili fuq vittmi tabilħaqq innoċenti, bl-iskop li tagħti l-messaġġ ta' qtigħ il-qalb lil kull min kien qed jaħseb biex jaħrab. Azzjoni bħal din Spiss kienet ikkundannata minn diversi pajjiżi demokratiċi fid-dinja f'dak iż-żmien, iżda dawn il-kundanni ġustifikati, sfortunatament, waqgħu fuq widnejn torox. Sa fl-aħħar, wara li l-komuniżmu beda mill-mod il-mod jisfaxxa fl-Unjoni Sovjetika, f'ħafna pajjiżi Ewropew in-nies finalment bdew jilliberaw ruħhom minn dan il-madmad u terrur, inkluż fil-Ġermanja. Finalment, wara ħafna snin, fid-disgħa ta' Novembru tal-1989, sa fl-aħħar, il-ħajt ta' Berlin sfaxxa. Imma l-imwiet u tbatija li sofrew dan in-nies għandna nżommuhom fissi f'moħħna ħalli jservuna ta' lezzjoni għall-ġejjieni, sabiex ma ninsew qatt il-perikli li ġab miegħu l-komuniżmu. Ħalli ma ninsew qatt il-perikli li wasslet il-firda u fuq kollox, ħalli nosservaw u nirrispettaw dejjem id-dritt li kull wieħed u waħda minna għandu dejjem iħadden jew tħadden, id-dritt tal-libertà. Libertà li poplu ta' Berlin kien imċaħħad minnha għal 30 sena sħaħ.